hi le ka jiwa nsoli maka mu channel channel leyi nga number one misava hinkwayo yi ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla um na na na siku ra namuntlha na ri na vakulukumba va mina laha ka homu a 14 a va busy no tekateka mihandzu ku sele mina ntsena lamoni mi kombeta ku va nga ta ku na tonga na ma
Eh, laha ku ti twisa na a wu tolovelanga ku dya ti-fruits ya hi a vhele ta kala tolovele ti-inani inani hi mi byeleni lava kulukumba mi dya yini loko a ni ve ri ku na maveriveri ya ku um komba ku yi veka laha yi nga ta yi hi pfalini hala ku na maveriveri ya ku um va xipfumelo ra xirhasta va mi hembela vanhu ve ri a mi dyi nyama um why vanhu va vula swona
ya a va hembi xilo lexi xi nga nyama a xi dyiwi a va hembi a mi dyi nyama Eh, xi lexi nga nyama a yi dyi
na rhaxela
eh a ni tanihiloko va ku eh nga ku yini xiharhi or munhu loko a a a a a, a hindzini body ya yena yi yi na nini eh eh va ri i i i fini like i nya- ni nga ku yini ku na xinyama ehenhlekeni ka xin'wana na xin'wana lexi faku ne Eh. so i i xinyamini that's why even na nyama i nyama so xi lexi nga nyama already a xi dyiwi xinyamini xinyamini because xi xi unclean na loko ku nga si nghena xilungu a va lahleriwa ko xinyamini in a Mm. loko munhu a hundzile a tlhela xinyamini leswi mi ringeta ku swi vula i ku loko no koka xikhafuthini laha mm. xi ri na nyama hambi mo wa mi kha mi twa ndlala njhani mm. mi nge dyi
a hi nge dyi se n'wi ta mi khome xinyama mi ta mi te na xi lexi nga fa hambi ku nghena eh, kwala jarateni ra kwala jaratini a hi ngheni a xi laveki kahle kahle um Eh, eh, eh, swi fana na ku dya brada kuloni
xi endla hinkwaswo do everything swi tswalana swi endla leswi hi swi ndlaku ku xi kula xi hlayisa n'wana wa xona mm. ku na masiku mo mo karhi hi tshika kun'wana luya ku fana na hina eh. mm. eh, hinkwaswo leswi hi swi ndlaku ku na n'wanuna na n'wansati ka xona mm. ivi leswona swi hlonipha ntumbuluko ku tlula hina ku a swi fikanga na laha ka xiyimo xa ku ku va na donki ya xinuna na donki ya xinuna xikarhi a swi fikangi swona swa ha hlonipha ntumbuluko a swi ti lawulangi ngopfu hi mhaka ya constitution a swi na constitution mm. ma vona so hi la na rasta ri nga kona ku a hi ti lawuli we follow the, the, the order of nature because uh, nature nature yona yi hi lawulaka mm. ene eh, ku na n'wanuna na n'wansati so a hi weleni swakudyeni mi dya yini
um
like xin'wana na xin'wana lexi humaka ehansi emisaveni xi ngo byariwa kunene guxe
matsavu mihandzu
xakudya xa wena xi ta ku yimela a wu fanelanga xi lwela vutomi bya xona mm. loko mi dya vuswa mixeva yini
tisitshulu tiboncisi muroho swi tele ene xin'wana vuswa swo fana na vuswa ni mm. a ko va ngopfu xi lexi ko va swo va nqondweni vhele ku um hi fanele hi dya vuswa ku xeviwa hi ma twisisa um leswiyani vuswa swa ha fana na zambhala ma twisisa
i xitachi ma vo swa ha fana na rhayisi leswiya swa ku um ko va swakudya e that's why ku a it's a yi tha swa swa fana as long xi byariwini xi huma hansi ku fakiwe seeds hi swo swakudya swa hina so amakaya lam- lami tshamaka kona ma pfumela ku swi swi dlayiwa swi leswi swi dyiwa handle ka n'wina i rasta mali mi nga hlamuli because n'we mi vuleni ka n'wina egeyitini a swi ngheni that's why ndzi see i ncila wa movha wu ri hala ku na xikhaftini xa huku la a ni endle ku at least xi va handle nyana ma pfumela ku ku swekwanya hmm. hmm.
eh, swa hambana ku na munhu loyi ma ku i va rasta i tshama na vatswari mm. ma swi twisisa mm. and then ku na munhu a va rasta ma ku nsati wa yena a hi rasta yes ma swi twisisa maybe i hlangane na yena a ri ka vukhongeri byin'wana mm. ma swi twisisa mm. eh so munhu waloye ka that situation eh vona va kumeka va the, the best thing i rirhandzu mm. in between ma swi twisisa mm. so and then also it depend ka ku mina munhu waloye i accepte vurasta in full or like nga ku yini ku va a tinyiketere ku na mina i want to be like this mm. na yena a nge tshami na mina kha nga swiwixi mara ma ku it takes time yeah. ma vona so but munhu i ta va surprise ku va vona maybe nsati wa rasta a khome nyama ma swi twisisa hmm. e se swo fana leswa i mhaka situation leyi va ha va ha ku kula a swi a swi a swi heli ya e so a masunguleni a ni mi vutise xivutiso xin'wanyana loko mi ta ni comment eh, ma ma pfumela ku munhu a joyina ripfumelo lera n'wina mara a ri hava ti-dreads na ivi mi ku ma pfumela se ma pfumela ku munhu a va wa vukhongeri lebyi a va na ti-dreads a tlhe a a dzaha a tlhe a va na rirhandzu because mi ri ripfumelo ra n'wina ri concentrate ngopfu ka rirhandzu mhm. mara a ti dyela nyama
kwala na hi pfumela because if you love you won't kill

Yes, I. Levu, eh, na hina- hina marasta a hi keri nchumu a hi keri misisi ya hina hi ku eh, hi appreciate leswi ntumbuluko wu nga hi tisisa xiswona emisaveni hi ku hambi ho tsema swilo leswi kula komba ku a hi nge hi lwi na ntumbuluko Yeah. vutomi It's true. hinkwabyo Yeah. yeah so we let it grow just like eh,

mm. okay mm. a hi ngheneleni ya tikhala leti a ni khensa ku vona lebvu leriwani um Eh, a va ri voni kahle vanhu ra vonaka kwalani mm. ya i lebvu ra vona leri mm. i ri fanele ra khale ku penga tikhala leti ti huma kwini tikhala leti mina ni nga hlamulaka um eh, lowuwa i muhlovo wa ethiopia or i flag ya ethiopia okay eh laha his majesty a va a va rhula va ri kona okay so mihlovo leyi ya vulavula na yona hi xiyona ku green i, i is the beauty or eh, nature leswi yi nga hi xiswona ntumbuluko leswi wu nga hi xiswona vele na yi vona na kwala purasini green yes.
and then gold i rifuwo leri hi nga na rona la afrika okay and then red eh, i ngati leyo tala leyi nga halatiwa mm. eh, ya vanhu lava a va lwela ntshunxeko yeah. khale na khale yeah. eh, ku fana na wona marasta mo tala va kona lava nga dlayiwa lava a va lwela ntshunxeko yeah. so eh, leyiwa ya red yi kombisa ngopfu sweswo swa swa ku na ngati yo tala leyi nga bibiwa ya vanhu va ka hina lava va lwela ntshunxeko mm. yes, ah, ku tatisa la kona la ka ka ka ka tikhala i ku na i his majesty Haile Selassie loyi ku nga yena a nga endla i organization of African unity that's why mi kuma ku tikhala letiwani ti vhe ti rhana under the flag of his majesty hikuva yena i ti country hinkwato leti ti welaka laha ka organization of African unity. mi kuma ti karhi ti tirhisa this um eh, colors mm. ku fana vo ghana vo zimbabwe mavona mm. hambi ku ri yo south africa yi ti tirhisini mavona yi lo tatisa tin'wani na na ti-definition tin'wani so ku va ku ri ku embracer the whole idea leyi his majesty a ta na yona ya african unity na na na african liberation mm. cause through his powers ethiopia hi rona tiko ri ri one leri nga tsandzeka ku va ri tekiwa hi hi va American va yini yini ngopfungopfu Italy ku nga yona a yi yini yi rhumuni hi Queen Elizabeth mm. yi tsandzekini through his intelligence ku va yi va capture Ethiopia loko matiko laman'wana hinkwawo ma capture-wini ma fanele ma tlhela ma lwela ntshunxeko so ku hava munhu loyi a nga ta ku i wise la misaveni ku tlula yena mavona mm. that's why we are rasta will follow on his footsteps so that Africa can be free. So that's why we fly this flag high. So the world can know go. We own the gold. Sicelo leswi eh rifuwo leri va ri vulaka ku ri katsa gold na oil na diamond leyi kuleriwaka swona G O D gold. So you must twisisa. Yeah. Yeah. Gold

hi vuyisa sweswo emavhengeleni le ka joan solima ka mo channel um a hi nge sweswiwani hi tshamini um ivi um mi tshamini mi mi mi one endlwini ya n'wina ku nghena nyoka yi lava ku mi strike i cobra ma yi dlaya
or mo yi swikuta yi ya handle Na munhu loko a threaten-a vutomi bya mina I must defend myself. Loko ku ri ku swi hetelela swi teka bya yena, ya ni ni ni ni ni defend-ile mina.
A ko va A ni a ni nge ti self-defense. a ni nge ti nyikeli. A ni nge ti nyikeli. That one is a very personal eh, question a hi nge yi tirhiseli ngopfu religion. Okay. Yes, sir. A swi a swi fani na loko i hlongorisa huku. Eh, no. Yi nga ku Yi dyohelangi. nga yi dyohelangi hikuva Ene mm. ivi lolo ana ri loloha ku rima mm. ri ku swantswa mina ni teka vutomi ku ni kota ku sustain vutomi bya mina mm. swirhongo leswiyani um a swi fani na loko mi kuma ku i ta ku ni dlayini ni nge ti nyikeli hi ku na mina ku hanya na swi lava ma swi vona yona hoku phela loko yi kha yi tsutsuma na na na leswi swin'wana swi dlayiwaka swi va swi kha swi lwela swo tsandzeka ku hlula swi gcina swi dlayiwile swi dyiwa hi malolo lama swi va swi Hi ku chaka, hi ku swi va chaka swi kha swi nga swi lavi Eh, swi va swi kha swi nga swi Swa lavi skarhi cha ku dlaya. swakudya xa wena xi ta ku yimela a xi tsutsumi lexi loko senyoka ni- yi cold blood ngopfu yi poisonous leriyaro yi na nghozi ngopfu yi nga va nghozi ka vana yi nga va nghozi ka un'wana ka un'wana na un'wanyana. un'wana va ri makhelwani hinkwawo Eh, so hi fanele hi va hi vona ku endlisa ku yini unless ko va na loyi a kota ku khoma nyoka a nga yi khoma mara a yi sale va hlayisa ku Eh, kona a yisa kwala va hlayisaka kona mara mhaka nkulu hi fane hi yi remove la hina hi va ku hi ri kona eh and i ku xin'wana eh through like an as ban we have to use our own meditation our own mind or back to like khale mm. or from the beginning mi ta kuma ku mina self a ni kota ku ku hanya na swiharhi hinkwaswo mm. swi nga ni lumi ma swi twisisa and then ku fika la eh, people of the world like vanhu lava nga koho la emisaveni van'wanyana va ringetela ku swi swo karhi hmm. laha swi ghinaka swi cinca nature hi tindlela ta to karhi ta ku se na swiharhi swo karhi hi gina hi zondaka hmm. ma swi twisisa hmm. e like swi fana okay ni kombisa ku na tinkapa ta swiharhi swi pfalelekini xi dya limited ma swi twisisa hi swin'wana swin'wana na swo xi cincaka nature leswiya loko xi huma se xi suka xi xi lambe ngopfu like example ma vona se swi kumeka ku ndla yini ku va na ku ka nga vi na ku twanana na na nature hi na self ma vona lero rin'we a mi believe ka swiharhi leswiya swa ku dya nyama ntsena ku ku swi swi- swi i- i- swi- i ntumbuluko no swakudya cause no, eh, swi fanele swi dlaya ku swi kuma nyama liya kahle kahle vo va vulelaka ku socialize ka ku hina na tanihi vanhu na swiharhi mm. hi mm. socialize njhani ka phati ya hina naswona ku ri mm. hina kahle kahle khale na khale a hi ri na communication naswona swiharhi leswi hambi ku ri tinyoka a hi swi tiva ku ti guide ku ti nga tshuneli laha hi va ku hi ri kona mm. e than ku hi ti dlaya ma twisisa ku va ku ri na ndlela yin'wana hi yi tirhisaka e ku swi va mm. swi ri swihi leswi va ku swi ri kule na hina mara hi karhi hi kota ku vulavula na swona e, because ku na tindhawu tin'wana vo thailand e. ni vona swihlangi swi wa hi tinyoka a ku tirhi tinayiti leyianakama kona ma huwa ku tinyoka e ma ku yena communication ya yena spiritual ku na connection liya ya natural mm. ma swi twisisa mm. leya ku nyoka yi twi nga ku i xi xa yi one mafana yi nge yi nge n'wi tshiki ku n'wi luma i khe yi swi vona ku i munhu mm. ma swi twisisa so it means ka matihlo ya yona yi vona makwenu eh, they are still in that level of nature maybe mm. eh so hi ku ya hi leswi yi hanyisaka swona na swilo leswi maybe hi swi dyaku swi hi cinca spiritually ma vona mm. eh ku va na na rizondo okay ma dya xinkwa ene loko ku ri ku mi dya mi totela yini mm.
ku totela
a mi toteli kahle kahle um like swakudya ne eh. i swakudya a ku na ku That's why ni kombise ku dya vuswa. A ku na ku lexi xa ma rasta. As eh, long ku nga eh, dlayiwangi laha eh, ka xona. Ku nga ri na xilo lexi nga humeseriwa ngati. Eh. Because swi fana na ma vona swa ku okay loko mi nghena shopping a ni dyi hmm.
kumbe no lava ku dlayiwa nchumu butter a ni dyi ah, ku dlayiwa nchumu i tali i tali matsawu Eh, timanga se se kahle kahle swi moholo va halaka nyama ya Eh, ngati ka xi lexi Because xi ku va ku nga halatiwe ka ngati lexi lelaka vutomi bya eh, xona na hambi ku ri a xi na ngati as such ma ku ma vona xi xi lexi hefemulaka ku fana na mina ya eh xi lexi nga na soul ku fana na mina ya ah like
swa ha vuya kwala ka muhlovo wa lowuya wa red ya Eh, a ha ha fanelangi hi halata tingati ya eh a ha ha fanelangi hi halata ngati leti ya ku ngati yin'wana na yin'wana yi fanele yi rihiwa loko se eh. Eh, yi fanele yi va yi halatiwile ene a swi kona ku mi pfa mi yi navela nyama ah, swi nge he vi kona
ya namba hmm, nakona ma vona se loko mi endla tibrayi
mi endla tibrayi tiboncisi a ku nandzihi brayi ya n'wina eh.
eh. kasi kahle jiwani i ri ku nandziha nyama kahle kahle la

i na veggie mm. ne eh ti tele mm. ma vona nyama i yin'we mm. ma swi twisisa mm. hina hi dya swakudya swo tala ku hundza munhu longo yi dya nyama mi nga a mi nga dyi swa hina ne mm. swa and mi dya nyama every day mi dya nyama ntsena every day a mo cinca mi ku na apula i dyaku a ti banana nga survive na ma twisisa wi dya nyama futhi na hleka and then eh na loko hi languta nga heli vhiki mi nga mi nga helelani na loko hi languta hi tlhelo ra nga dyi nyama ntsena ni fane ku banana nyama hi tlhelo ra ra ra ra ra swidyondzeki eh. a ku tshama kona dokodela leri loko munhu a ya kwa karhi a vabya ri fika ri n'wi motivate ku dana nyama va fika va ku tshika nyama i dya matsavu swinene so it means rastafari we are visionary we have seen ku um nature a yi swi lavi ku hi teka vutomi ku hi sustain na vutomi um that's why nyama yi fanele yi vabyisa because hi dye xihi lexi nga nyama e so hi nyamisa mirhi ya hina a yi swi lavi nature leswiyani yi lava hi dya matsavu that's why va tlhela va ku humela kwini amatsavini so rasta is visionary from long time ago like eh, na hambi nyama vo mi nyika ti eh, swiharhi hi ku hambanahambana ni va ku mitsipa va ku ri va mi pfala matihlo va mi nyika yona yi nga endliwangi nchumu mi famba mi taste mi ta vula ku leyi leyi ya homu leyi leyi ya yini leyi ya yini like yi nga ri na munyu yi nga ri na nchumu ma swi twisisa ene ene ta yi pomeriwa hi tinhongana e ene vheja yi pomeriwa a yi pome e na hi nyamanga
so um hi laha swi ti komba mara mina loko no dya ovacado

Eh, masirha va- va- Masirha, va- eh, ku hi- se ha lahla Masirha lama lahla hatla ma swithuku le ka makhwele ma hina Yes, sir. Mm. ma swi vona so swilo leswiya swi hetelela swi va swi ri swilo leswi nyameke loko i ziwa xa nyama phakati ka wena se swi vula ku na huwa nyama Yeah. i hundzuke sirha leri hanyaka Mm. Eh.
okay ene na tihanyi va yi dlaya ku yi kota ku ene hanya ana a yo vula ku lava va like we we against those leswi va swi endlaka yo vula ku na hina maybe like let's take fana na mina a ni lo tswariwa ka hina hi ri marasta ma swi twisisa mina ni lo va na overstanding ya ya vurasta mm. ma swi twisisa mm. so um swi fana ku na vanhu lava nga chuziwa ka mm. family maybe un'wana ya kerekeni yin'wana like un'wana wa chayeriwa ya un'wana wa chayeriwa ya na yi twisisa
ya hi fikisa sweswo emakumu ka nongonoko wa siku ra namuntlha ni kombela hi tlhe hi hlangana ka episode ya ku hetelela because vo tala va va- va vakulukumba lava ni nga na vona la i ti-musician so hi ta nghenela ka ya music inkomu